Cracker o dan y llif o leiadau ar nos iau yn yr Indigo Prem, os gwelwch chi'n dda. Glyn Ebwy yn erbyn Llanymddyfri. Siap da ar y ddau bac fyna. Gorfod defnyddio'i, defnyddio ni maen nhw yn neud. Lloyd Y bas tu ôl. Mas ar y tu fas, mae'r cyfle yn rhag gan y gŵr o Wernyfed. Yn ni'n mynd i weld y cais cyntaf i Ryan Davies. O'n i'n siarad amdano fe cyn y gêm. A boes bach, mae fe'n gyflym.
O, fi'n cael ei fillta yn Bryn eitha, um, e-, eitha siomedig yna, oedd y pac, y, y, y sgrym yn, yn gadarn iawn. Siap da yn gynnar ar Lyn Ebwy. Maen nhw lan. Yr pêl dal miwn. Mlaen maen nhw yn mynd. Mlaen o hyd. Odyn ni dan y pist. Odyn cais cos yn ôl yn defarnwr ni Ben Breakspear. 7 pwynt i Lyn Ebwy. E, sgrym gwych yna gyda, gyda Glyn Ebw. Nath nhw, welon ni nhw cyn, nhw, cyn y sgrym, sgrym na, o'n nhw wedi ennill y gwrthdrawiad cynta yna. A mae hwnna'n enfawr yn, yn y sgrym.
Evans o bosib, bosib yn rheoli. A Lee Rees fel ni wedi gweld yn gallu creu. Johan Hughes yw hwn, dadlwytho hefyd i Rodri Wall. Bel ddim wedi dod i ffordd e, mae yn dod nawr, y bas nôl ti fewn. Mae yna gais. O, dod i lawr, Johan, dod i lawr, mae fe yn nawr. Cais i lan yn ddyfru ac i'r maswr. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Na, gwaith gwych hwnna fi. O'n i'n mynd i weud falle bod uh, Bwglyn Ebw'n digon apus i gico a, a amddiffyn, ond, uh, ond na, yn, yn torri'r dacl fyna, fi'n credu oedd, oedd Rodri Wall.
Nag e'r captain Jack Jones yw i. Dyma'r hyrddiad yn dod. Saith pwynt sydd yn y gêm. Ricky Guest a'i ddwylo ar y bel. Yeah, but just don't change. Ricky Guest dal a'i ddwylo ar y bel. Watkins nawr a hi. Mae'r herddiad mae'n camu mlaen. Rhaid i Linebo i fod yn ofalus. O'r olwyr dim un o'n mynd i fod yn anodd iawn i atal hwn.
Wel, cais cosb arall fan hyn. Tynnu ysgarmes lawr a mae yna law yn y boced hefyd. Pull it down. Pwy sy'n mynd i'r cell cos? Nege Ricky Guest sydd wedi croesi. Ni'n gyfartal.
Mae'n mynd i fod yn anodd iawn i, i llan ymddyfri atal o'n nawr gyda, gyda Joe Powell yn y, yn y gell gosb. Mae, mae Joe Powell yn ei gwaith gwych yn y, yn y canol fyna'n rhwystro Um, sgarmau symudol uh, uh, Glenebu. Oh, oh, oh fi'r bil wedi mynd mlaen. Fi'n credu bod nhw wedi... Straight behind the ball carrier. The front lifter had gone straight behind the ball carrier. Wel, Ben Breakspear yn egluro i chwaraewyr Glenebu. Un chwaraewyr wedi mynd o flaen yn neidiwr yn rhwystro allan am ddyfru. Rhag am ddiffyn a sgarmes y middle y bydd na ddadle yn Glenebu un o Gêm yn gorffen yn ddadleuor am yr ail wythnos yn ganlynol. Jack Maynard, Cymru ni, ac yn cicio i mewn i'r ysteddle, y chwiban ola yn mynd. A'r sgôr terfynol, Glyn Ebwy 20, Llan Ymddyfri 23.